لەگەڵ سەم ئیف ئێس ئەم نمونەیەمان ئامادە کرد وا محاوەلە ئەکەین هەر جاری یەک لەو فەنکشنانە بەکار بێنین بۆی بە جوانترین شێوە لێیان تێبگەین و بزانین کەی ئەم کردارانە بەکار دێت لێرە نمونەیەکمان هەیە کۆمپانیەک پارچەکانی کۆمپیوتەر ئەفرۆشێت و لە کۆڵەمی شۆپ فەرعەکانێتی و سێ کۆڵۆمیترمان چوار کۆڵۆمیترمان هەیە وەکو لە مانگەکان وەکو جەنوەری فێبری مارچ ئەپرێل وە هەر مانگی چەند دانە لەو شتانەی فرۆشتوە لێرە ئەمانەوێت چی بکەین ئەو بابەتانە کۆکەنەوە کە فرۆشتوەتی بۆ نمونە هاردسک لە خلال ئەو چار مانگە چەند دانەی فرۆشتوە هەروەها ماوس هەروەها سیدرۆم و بابەتەکانی تر لێرە چیەکەین بابەتی سم بەکاردێنین Function چەند بەکاردێنین کەواتە لەو شوێنێک کە ئەمەوێ ئەنجامی کۆکردنەوەکە بکەم ئەنووسم یەکسانە بە بابزانانی سەر شێوەکانی سمشن چەنە یەکەم شێوەی ئەوەیە تو خانەکان دانە بەدانە هەڵبژێری لەگەڵ کلیلی کۆدا دابگری بۆ نمونە پاشەوە یەکسان مانوسی 450 داگرین کۆ مانگی دووەم کۆ مانگی سێم کۆ مانگی چوارەم ئینتەرەکەی ئەوە لێرە ئەنجامەکەی کۆکنەوەی ئەم چوار مانگە بوو ڕێگا تر شەیە چۆن ئەڵین یەکسانە سەم کرداری سەم کەوانەیەکەکەینەوە لە مانگی یەکەم تا مانگی چوارەم ڕاکێشین ئیتر چەند مانگ تر دەبێت و ڕاکێشێت تا ئەو مانگەی کە تەواو بێت فرۆشتن ئینجا دیسان کەوانەکە دائەخەین ئەمە جۆرێش تر هەروەها ئەتوانین بڵێین یەکسانە بە سەم کەوانێ بکەینەوە ئەڵێن لەیەکەم مانگ لەگەڵ کلیلی ئەو دوو نوقتە لەسەر یەک تا ئاخر مانگ کەوانەکە داگرین ئینتەر داگرین کەواتە جۆرەکان زۆرن بۆ دۆزینەوەی سمشن کەواتە ئێمە ئەو یەک لەو جۆرانە کە هەڵێبژێرین ئەڵین سمشن کەوانەیەکەکەینەوە ئەو مانگانە سلێک دەکەین کوانە کە داخین ئەمە زۆر یەکەم ئەگەرمانێ ساوتی ژەرکەین ئەوە دیسان ئەبێ هەمان هەنگاوەکان ئەنجام بدەین و هەروە بەنسبەت ماوس لە ساوت وە کیبۆرد و بابەتەکان تر بەڵام ئەمە کاتێکی زۆری ئەوێ ئەبێ ڕێگایکی ئاسانتر هەی بۆ کۆکردنەوە بۆ کۆکنەوەی ئەوانی تر پاشەوەی خانەیەکم کۆکردەوە ئیستا ئەتوانم هەمان شێوەی کۆکردنەوە لە خانەکانی تر بەدەست بێنم ئەویش چۆن ئەگەر ملاحەزە بکەین ئەلێرە چار گۆشەیەشی بچوک هەیە تەنها بە ڕاکێشانی بە ماوس مانگکانی تر دەنرچێت بەڵێ ئەمە کەواتە لەسەر تو تەنها کرداری سەمەشن ئەنجام بدەیت لەسەر یەک خانە و بە ڕاکێشان ئەتوانی خانەکانتر دەرکەیت و هەروەها بە هەمان شێوە ئەگەر بێت و ئێمە بمانەوێت تۆتەڵی مانگێکی کامل دەرکەین بە هەمان شێوە ئیشەکە ئەنجام بدەین بەڵام ڕێگایکی سریعتر هەیە خێراتر هەیە ئەویش چۆن بە بەکارهێنانی ئۆتۆ سەم ئۆتۆ سەم، ئەویش چۆن؟ هەموو خانەکان هەڵەبژێرین کامانەوێ کۆی کەینەوە لەگەڵ ئەو خانەی کامانەوێ تیایدا کۆبکەینەوە پاشەوە ئۆتۆ سەم هەڵەبژێرین لێرە کۆکراوەی ئەم خانەمان لاتێ دیسان بە هەمان شێوە بە ڕاکێشانی ئەم چارگۆشە بچووکە خانەکانی ترەدا کەواتە لێرە من توانیم با ڕێگاژی سریعتر ئەنجامی سمشنەکە دەربێنم بەڵام ڕێگاشی تر هەیە ڕێگاشی تر هەیە لە هەمان سەراتر ئەوش چۆن ئەو خانانە هەمووڵە بژێرم کە ئەمەوێ کۆیان بکەمەوە لەگەڵ ئەو خانانەی کامێ لەوێ کۆیان بکەمەوە ئیسە من ئەم خانانم زیاد هەڵبژارد لەگەڵ ئەم خانانەی خوارەوە بۆ بۆ ئەوەی هاردیسک هەموو مانگە کە لێرە کۆکاتەوە کۆکراوە یەک مانگش لێرە کۆبکاتەوە پاشان چیەکەم کلیک لەسەر ئۆتۆ سەمەکەم ئەبینم هەموو مانگەکانی کۆکردەوە ئەم ڕێگایە لە هەموو ڕێگاکان سەرێترە پاش ئەوەی کرداری سەم تێگەیشتین ئیستا بابین باسی سەم ئیف بکەین فەرقی سەم لەگەڵ سەم ئیف ئەوەیە سەم ئیف شەرتیە کەواتە ئەتوانم شەرتێک بدەم لە کۆکردنەوەکەم لە سەم شەرت نەبوو تەنها من کۆم کردەوە بەڵام لە سەم ئیف شەرتێک کە دام بۆ نموونە لە لێرە ئەڵێم ئەو بابەتانەی لە مەعڕەزی نۆرث فرۆشراو بۆ من کۆبکەرەوە لێرە وتمان ئەم کۆمپانیا لە ئێست لە ساوت نۆرث فەرعی هەیە ئەوانەی لە فەرعی نۆرث چی فرۆشتووە بۆمی کۆبکەرەوە کەواتە لێرە تەنها کۆکردنەوەم نەبوو بەڵکو من شەرتشم هەبوو لێرە چی بەکاردێنم سەمعی بەکاردێنم بابزانین چۆن بەکاردێنین ئەنووسین یەکسانە بە سەمئیف ئەو لێرە دەبڵ کلیکەکەین کوانەیەکە کرێتەوە خۆی لێرە سێ پرسیارمان لەکە ڕێنج کرێتریا لەگەڵ

ئێش ڕێنجی مەعرەزەکانت هەڵبژارد ئەتەوێت ئی کام مەعرەز کۆبکەیتەوە لێرە دوو ڕێگا هەیە ڕێگای یەکەم من بەدەست بنووسم مەعرەزی نۆرث یان شۆتە من لێرە ئەسڵەن نووسیومە بەڵام تەنها کلیکێک لەسەرەکەم ئەوەی لە ئێڵ فۆرە ئەوەی ئێڵ فۆر کە کلیکێ بە من باشترە لەبەرەوەی توو بەیانی یان دوو بەیان یان هەر کاتێ بتەوێ مەعرەزێ تر کۆ بکەیتەوە ئەتوانی لێرە تەنها ناوی مەعرەزەکە بگۆری بەڵام با جارێ بێین خە ختوە یەکەم بکەین یان ڕێگای یەکەم ئەویش بە نووسینە مەعرەزی نۆرث ئەبێت چی بکەم یەکەم جار ئەم دوو فارزێ اقتیباسی پێڵین ئەمزە بنووسم نۆرث دایخەم دیسان فاریزە ئیسلام

چی لە مەعرەزی نۆرس فرۆشراوە هەمووی کۆ کردەوە. ئیستا دێینە سەر سم ئیف حالەتی دووەم وتمان ئەگەر بێت و ئێمە لێرە بە نووسین نووسیمان نۆرس بەڵام من ئەگە لێرە ناوی مەعرەزەکە بگۆڕم بۆ ئێست بۆ نموونە ئەبینم ئەنجامەکەت ئینۆرت مەلاتە نەگۆڕا لەبەر چی لەبەر ئەوەی من لێرە شەرتم دا وتم تەنها ئینۆرتم بۆ کۆبکەوە بەڵام باشتر حاڵە ئەوەیە چیە من وام پێم باشە توو بەدەست نەنوسی نۆرت بەڵکو ئەمەیان سلێکت کەی بۆ نمونە بۆی تو بیانە گە بتەوێ ئی ئێستش کۆکەیتەوە ئەتوان لێرە بنوسی ئێست واروە ساوت بۆیە چیە کەین لێرە لەجاتی ئەو نۆرتە لەجاتی ئەم نۆرسە ئێرە هەڵەبژێرم ئێڵ فۆر هەڵەبژێرم ئێر فۆر ئینتەرەکەم ئیستا هەمان نەتیجەی دامن بۆ چکە من نۆرسە بەڵام ئەگە بێت و ئیستا ئەم نۆرسە بکەم ئێست ئەبینم کۆکراوەکەی گۆڕا بۆ ئێست ئەوانەی لە فەرعی ئێس فرۆشتامووی هێنا ئیستا بیکەم بە ساوت ئەمە چووی ساوت هێنا ئەهێنمۆ نۆرت کەواتە ئەم ڕێگای دووەم کە باسم کرد باشترە بۆیە پێم باشە تۆش هەرە هەمان ڕێگا هەڵبژێریت ئیسە دێنە سەر سم ئیف ئێس پاشوێ زانیمان سم کێ بەکاردێ سم ئیف کێ بەکاردێ سم ئیف ئێس جیاوازی سم ئیفێس لەگە سم ئەوەیە سم ئف تەنها یەک شەرتمان هەبوو بۆ کۆکردنەوە بەڵام سم ئف ئێس ئێمە ئەتوانین چەندین شەرت بدەینە مایکرۆسۆفت ئێکسڵ بۆمان کۆبکاتەوە بۆ نمونە لێرە من ئەڵێم بڕۆ ئەوانەی لە مەعڕەزی یان لە فەرعی ساوثە فرۆشتومە بۆمی کۆبکەوەی هەموو مانکان بەڵام بە شەرتێ تر جگە لە شەرتی ئەوەی کە مەعڕەزی ساوثە شەرتێ ترشمەیە نابێ لە هەزار و نۆ سەد کەمتر بێ ئەگەر شتێکی لە هەزار و نۆ سەد کەمتر فرۆشتوە بۆمی کۆ مەکەرەوە تەنها ئەوەی لە هەزار و نۆ سەد زیاتری فرۆشتوە بۆمی کۆ بکەرەوە وە لێرە گە بە چاو سەیر کەین ئەبینین مەعڕەدەی ساوث دوو شتی فرۆشتوە یەکیان هەزار و شەش هەشت سەد و شەست دانەی فرۆشتوە یەکیان هەزار و نۆ سەد و شەست کەواتە بە پێی ئەو شەرتەی من ئەبێ تەنها هەزار و نۆ سەد و شەست ەکەم بۆ بێنێ چونکە هەزار و هەشت سەد و شەست لە هەزار و نۆ سەد کەمتر فرۆشراوە با بێین بە کردار بیکەین ئەڵێین یەکسانە بە

مەعرەزەکانە تەنها ی ساوثم بۆ بینێ کەواتە کرێتریا رێنج رێنجی شۆپەکانە ئەوە هەڵەمژارد ئەوە رێنجەکەیە فاریزە ئیستا ئەلێ کرێتریا یانی پاش ئەوەی رێنجەکەت هەڵبژارد شەرتەکەت چیە کام فەرع ئەلێم فەرعی ساوث بەڵام لێرە ئەبێ لەناو کەوانە بێ دوو کەوان دوو ببورە اقتباس ئەنوسم ساوث داخم دوو فارزەکە فارزیە تر لێرە شەرتی دوم ئیسەمە شەرتی یەکەم تەواو دێمە سەر شەرتی دوم شەرتی دوم چییە ئەلێم ئەوانەی لە 1970 دانە زیاتر فرۆشتەوە کەواتە کرێتریا ڕێنج دوو ئێرەیە فارزە ئەلێ کرایترێکە چیە شەرتەکە چیە ئەلێم ئەوانەی لە هەزار و نۆ سەد ی زیاتر فرۆشتوە کەواتە دوو فارزەکە دانێم ئیستا لێم گەورەتر بێ لە هەزار و نۆ سەد کەوانەکە داخەم قەوسەکە داخەمەوە بۆ نووسیم گەورەتر بێ لە هەزار و نۆ سەد چکە پێم وتوە ئەوانەی لە هەزار و نۆ سەد زیاترە ئەوانم بۆ کۆ بکەرە ئەوەی کەمترە نامەوێ ئیستا ئینتەرەکەم هەزار و نۆ سەد و شەست من دوو دانەم هەیە فرۆشتمە دووم کۆکراوم هەیە بەڵام بۆ ئی یەکەمی کۆ نەکردوە لەگەڵی لەبەرەوەی شەرتەکەی من ئەوە بوو کە تەنها لە هەزار و نۆ سەد زیاتر بێ ئەگەر ئەمە بکەنە دوو هەزار بکەن بە دوو هەزار ئەبینین کۆکراوەکەش گۆڕە ئێستا لەم ڤیدیۆدا حاڵی بووین کەی سم بەکاردێنین و کەی سم ئیف بەکاردێنین و کەی سم ئیف ئێس بەکاردێنین و جیاوازەکانیان چییە زۆر سپاس.